Ago. Edu tata tɔ vɔ de ŋua. Bɔyɔ mi la he. Bɔyɔ mi. Efiɔ kata na du tata tɔ vɔ da. Wo be ŋun sɔ. Wo kata zɔ va ja. Ne tsa kɔ ni ko tse ya ko ti. Aha, tɔtɔ tɔ.

Aʋadada tɔgbi Agbesi Awusu the Second, the second in command of the Anglong State, recapitulated the Awama Fiers' grievances. Efiawo hã, yekpɔ be ne yedo dɔwoa, yedɔ be ne woyɔ vea, wo katãe eɖu ƒum ɖe ye ŋu o. Evɔ yeka atam ne mía nɔewo be, Nukake wɔm nèlea?

Ena be ŋgɔgbeyiyi megale mía domii o. Gake eye woɖii fia duɔ, ade abe dzinu ewo ene. Mabia loo, eƒe akametsiwo ɖe, wodzi tsia mí nɛ? Wodzi tsia mí nɛ? Leke míaƒe awɔme fia edɔ wɔ gee? Woɖe aʋalɔgo etɔ̃ katã efia míaƒe awɔme fia la. Leke wògbɔna awɔ edɔ wɔ gee? Ne medze si ame yiwo edɔ tsɔ ge ɖee le míate ŋu awɔ dɔe. Eva dada dze agba ŋutɔ. Gake nu ɖeka si ke mededem le ya gbɔ o. Ne dzɔ kɔ ke gblẽ mi ɖi edzo ya bro tsi. Ne nye nuɔ ne yi ama tsia me.
Anɔ abe ƒe aɖewo va yina aŋlɔ dua da ŋu kekeake ma wo ɖiɖia wova ɖo mia tɔgbi na mi ale be mi kata mi he bɔ ɖe ŋu. Gake tso ɣemaɣi dzi e, wodee ɖe zi dzi alo woɖie fia dua, míenɔ mɔ kpɔm be ayɔ mía dumeviwo, vevitɔ ŋlɔgã kple efiawo, ayɔ mí be míve ye gbɔ loo, enya aɖewo li yeagblɔ na mí be yeva fia ɖee. Alee wòle be míazɔ nɛ. Gake ao, míenɔ nya mɔ ɖeke sem o, ale be wòana Mawu katã ɖe enye dziku na mí. Nenye be wòana Mawu ye nye dzikua na mí yi ke wɔe be míele dua me heƒu kpem ale edua me mafa mɔa, egbea míenu gbe dome egbea naxɔe. Ele nyateƒee be míaƒe ame fia va zi dzi fia ne mede ŋkeke aɖeke o ade ŋkeke eve etɔ̃. Gake mía mía aʋalɔgoa, míawo míenɔ veve vivivi sem. Nukatae? Elabe wogblɔe fia be míaƒe ŋgɔgbetɔ meli o. O, míaƒe ŋgɔgbetɔ be anyimanɔmanɔ ta yi ko wo, Doma kple nɔvia Rusia koe ko wota tsi ɖe mía mía dzi. Wogayɔna mí hã o. Elabe míaƒe ŋgɔgbe fia meli o ta, nu be anɔ dɔme ʋẽm na mí. Efia mekunɔ o, ne le tameklo meli ɔ, efiawo le ʋalɔgɔme ɔ yɔ, woate ɖe wo ŋu woanu aʋa da kple tɔgbi gbɔdzɔ ŋu ko ke aʋa ŋuwɔtɔ de. Nu mawo me nɔwɔ mɔ, ne nye ŋua ne yra ma tsia ŋu. Ye ŋuwo dzɔwo le agbalẽ dzi, míenya. Bia anyidzenu bia be didi be wòato wo tɔgbi asi eye wòakplɔ wòakplɔ mi le nyateƒe me. Menye ame aɖe natso ava gblɔ nya aɖe yi ke mele mo kɔ tɔgbi naxo nya ma edɔme be ge na mi. Ne enye ŋua, wòage ɖe ame sia ame tɔgbi nasi ɖe ali be nelé mía katã ɖekae. Ye wòakplɔ mi le nyateƒetoto me abe ale Yi ƒe ŋgɔgbetɔ gblɔe be, Ne wohe mí, míahe mía viwo ɖe dzɔdzɔenyenye ƒe nɔviawo dzi ene. With the major issues fully addressed by the wing leaders, those in charge of the reconciliation rituals performed the last ritual.

Tsɔ la dɔ ŋdi o. Ne mia ŋugbea do ga ne mia kpɔea amawo le me. Egbe ha mia ɖe ƒe mia tɔgbi egbe ƒe eyɔdo dzia, wo yɔnɛ be ƒletsu. Ye nye egbe sesi to ke tsia le ŋgbi do gbewo dome. Ema ye nye nya yi ke egblɔ be mia tɔgbiwo ƒe ŋgbi dodoa ma, egbea le me. Egbe ha le ŋgbia ma kple gbe bubuwo. Xexlẽme le wo shi. Wo katã ƒo ƒua egbehea be wòanye ŋugbidodo anye lɔlɔ̃ woatsɔ ne ye wo nɔewo. Ye na be ame sia ame ʋua dzu ɖe egbea dzi be ye hã ema teti wodo afi ma wòake ye shi ŋu. Enugbidodo ya ele mɔ geɖegeɖe ŋu. Menye ye ko míewɔe le hogbetsotso ƒe ɣeyiɣi alo le agɔwo ʋɔnu fia míewɔe le ame yi ko. Míewɔnɛ le míaƒe aƒewo me hã. Mitso be, Ẽ, míebe míawɔ aƒedo na ne fia, elabe aƒedomeviawo katã nasɔ. Ne masɔmasɔ kple ẽ, vevesese le dzi ta na ame aɖea, míaɖi ɖa le gbɔgbɔ me. Yi ta mí. Eŋu ya, ehea nu geɖe vɛ, ehea dɔléle, ẽ, ẽ, ẽ, ku, kple tɔwo vɛ. Eli aleke gbegbe be ne miakpla ame aɖe mienu dɔm o wu hafi amea ku hã, mète ŋu teƒea yi ge o. Ta eya wowɔna yi be yi be akpa bubu me tɔ aɖe be woado ŋugbi ne miakpla ame kukua. Eya woyɔnɛ be aɖudziyiyi be nàte ŋu ava kpɔteƒe. Ema ma nome ane va akua teƒa ke ame kukua be nu lɔ ge ni wo medze be nawɔ ne wue kɔ ne dzɔ ena dɔ tsɔ ke ko ŋua ɖoko na dze aʋli me mɔdzi abe ama ke ene. It is obligatory on wing leaders to provide a ram each for this ritual at the tail end of the rite.